u ntejbu fuqhom sabiex il-lingwa ssir tassew għodda aktar inklużiva. Fir-rokna li jmiss, tkellimna ma' Dr. George Farrugia dwar is-sessiżmu fil-lingwa Maltija.
Lingwa sessista hija dik il-lingwa li tesprimi inklinazzjonijiet u preġudizzji favur xi sess partikolari, allura fl-istess waqt tkun qed tiddiskrimina kontra s-sess l-ieħor. Lingwa sessista wkoll hija dik il-lingwa li tpinġi b'mod partikolari xbija tal-irġiel u tan-nisa, jiġifieri l-irġiel għandhom ikunu dan il-mod u n-nisa għandhom ikunu dan il-mod. Issa tajjeb ngħidu li hemm relazzjoni qawwija ħafna bejn il-lingwa u s-soċjetà. Jiġifieri jekk is-soċjetà Għal mijiet ta' snin qieset ir-raġel bħala dominanti u l-mara li ma kellhiex daqstant importanza anzi kienet tgħix fid-dell tar-raġel, allura dan kollu ħa jkun rifless fil-lingwa. Wieħed mill-akbar eżempji ta' sessiżmu fil-lingwa Maltija huwa l-qwiel, għax kif għedna l-qwiel nistgħu nqisuhom bħala dik il-ġabra ta' esperjenzi, bħala dak il-mod ta' għejxien ta' poplu partikolari matul iż-żmien. U allura jekk matul iż-żmien ir-raġel kien aktar meqjus mill-mara, dan kollu se jidher fil-qwiel. Pereżempju, jekk nieħdu l-qawl, ir-raġel tiġieġa u l-mara serduq, id-dar tinqaleb ta' taħt fuq. Dan il-qawl qed jurina li Kieku l-mara tkun il-kap tal-familja, fil-familja ħa jkun hemm ġenn sħiħ, għax il-mara mhix kapaċi tmexxi. Xi drabi dawn il-qwiel qafli jkunu kattivi, bħal pereżempju nsibu l-qawl Il-mara bħall-ummija ta' Sara u ta' Rmija, li hu kattiv ħafna dan il-qawl, jiġifieri kważi kważi qed jgħidilek uża l-mara, imbagħad meta tużaha twarrabha. Każ ieħor ta' sessiżmu li nsibu fil-Malti huwa fil-mod kif nirreferu dawk it-termini li bihom nirreferu għan-nisa li huma fi professjoni jew fi xogħol partikolari. Issa hawnhekk insibu żewġ sistemi. Insibu s-sistema li tissejjaħ ġenerika, ġifri inti għandek terminu, għandek kelma li tapplika kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa, ġifri ma tassoċjajiex ma' raġel jew ma' mara. Per eżempju fl-Ingliż issib termini għadu aħna bħal chairperson biex jevitaw il-kelma chairman. Eh, jew inkella police officer biex ma jgħidulekx policeman. Fil-Malti għandna xi ftit minn dawn it-termini, termini li ħadnihom l-Ingli stess, bħal meta ngħidlek plumber, beautician, eh, supervisor. Però mbagħad ħafna drabi l-Malti jużalik dak li jissejjaħ il-maskil ġeneriku. Ġifiri għandek il-forma maskili li suppost tapplika l-irġiel imma mbagħad twessala t-tifsira tagħha biex tapplika għan-nisa. Issa, Hawn min jaqbel, hawn min ma jaqbilx ma' din is-sistema. Hawn min jaqbel, in-nisa stess jiġifieri, jgħidulek, jiena nippreferi li ssejjaħli bil-forma maskili. Nippreferi li ssejjaħli avukat, għaliex? Għax il-forma maskili għandha aktar saħħa, aktar prestiġju. Però hawn min ma jaqbilx għax iħossu bħala insult lejn in-nisa li l-mara jkollok tindirizzaha bil-forma maskili. Imbagħad hemm is-sistema l-oħra li jgħidulha s-sistema viżiva, jew sistema simetrika. Hawnhekk inti għandek sistema fejn toħloq żewġ forom, il-forma maskili li tirreferi għall-irġiel u l-forma femminili li tirreferi għan-nisa, bħal mela pereżempju ngħidlek eh, tabib, tabiba. Issa, anke ma' din is-sistema hemm min jaqbel u hemm min ma jaqbilx. Mela din il-pubblikazzjoni li hija pubblikazzjoni tal-Akkademja tal-Malti eh, fiha seba' kapitli. L-ewwel żewġ kapitli jitrattaw relazzjoni bejn il-lingwa u s-soċjetà u jiddeskrivu b'ċertu dettall it-termini li sfortunatament ta' spiss naħaltuhom flimkien, ġens, il-ġens grammatikali ġifieri, il-ġeneru u s-sess tal-persuna. Imbagħad għandna tliet kapitli oħra li jiffokaw fuq it-terminoloġija li nużaw fuq it-termini li nużaw biex nirreferu għan-nisa li qegħdin fi professjoni. Imbagħad għandna wkoll kapitlu ieħor li jitratta dan l-aspett imma jqabbel is-sitwazzjoni lokali ma' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra Ewropej, Spanja, il-Ġermanja, Franza, l-Italja, fil-kuntest tal-ġurnaliżmu. Kapitlu ieħor jitkellem dwar il-qwiel, dwar il-mara kif inhi rrappreżentata fil-qwiel. U nsibu mbagħad l-aħħar kapitlu li huwa biex ngħidu hekk abbozz ta' linji gwida immirata lejn dawk li jixtiequ jiktbu xi rapport bil-Malti biex kemm jista' jkun jevitaw li jużaw lingwa sessista fil-kitba tagħhom.